Awst y pymthegfed 1945, a byddin Japan yn ildio i'r cynghreiried ar ol chwe mlynedd o rhyfel. Chwedeg mlynedd yn ddiweddarach, ac mae amgueddfa rhyfel imperial Llunden yn gefndir addas i ddathliadau Dwyrnod VJ, Diwedd yr Ail Rhyfel Byd. Ni'n disgwyl rhyw 100 o gyn-filwyr nath ymladd mas yn yym Japan a nath cael eu carchori yn Burma. Mae'n bwysig iawn, yym dim dim ond ar gyfer yr amgueddfa wrth gwrs, ond ar gyfer y cyn-filwyr, yym yn enwedig gyda heddi, VJ Day, sy'n cael ei yym feddwl ambell waith fel rhan o'r rhyfel nath gael ei anghofio. Ac i Nia Elias o Gaerfyrddin, mae'n benllanw wythnosau o waith paratoi yn ei swydd fel rheolwr digwyddiadau yn yr amgueddfa fyd enwog hon. Ni wedi bod yn paratoi ers blynydde yn gwybod bod y 60 mlynedd ers diwedd y rhyfel yn mynd i fod yn fawr. Mae gorfod ffeindio gyd o'r cyn-filwyr, y llawer 'yn ni mewn cysylltiad â beth bynnag trwy'r amgueddfa, ond wrth gwrs mae ffeindio nhw gyd a gwahodd nhw yma. Yym, trefnu bod nhw gyd yn dod lan yn iawn a bod nhw'n gyfforddus y noswaith cyn ni a bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd ar y diwrnod. He is in the line-up. Nes i gradd mewn hanes, o'n i'n gwybod bod fi moyn gweithio mewn amgueddfeydd, ond uh, er bod fi wedi cael gradd teulu, dwi ddim yn academig o gwbl, ond o'n i'n mwynhau trefnu digwyddiadau, o'n i'n gwybod felly Bydden ni'n gallu priodi'r ddou, gweithio mewn amgueddfa ond hefyd um, trefnu digwyddiadau a mewn, mewn lle fi'n mwynhau gweithio. Mae'r rhestr y bobl bwysig y VIP sy'n yma heddi yn werth ei gweld yn eu plith di Caeredin. Mae e'n noddwr y Burma Star Association, a mae'r Burma Star Association yn neud siŵr bod gyd o'r cyn-filwyr a'r rhain a gath i garchori mas yn Burma yn cysylltud â'i gilydd. A mae fe yn noddwr yr, um, yr Association achos oedd e um, mas yn gyda'r llynges mas na yn ystod yr Ail Rhyfel Byd. Um, mae yna bobl mae heddi nath um, llong y du caredyn achub mas na tra bod e ar y llong a felly mae sawl cysylltiad mae heddi. Hefyd ymysg y gwestai mae'r fonesig Vera Lynn, Wnaeth deithio i Burma yn ystod y rhyfel i ganu i'r milwyr yn y jwngl. Mae hi wedi disgrifio'r profiad fel antur mwyaf i bywyd. Mae Joanna Lumley'n dod, mae hi'n wneud llawer gyda'r amgueddfa, nath i thad hi yym ymladd gyda'r yym catrawd yym y Chindits sy'n enwog iawn a mae hi yma yym fel yn cynrychioli'i thad a hefyd achos mae hi wedi wneud lot i'r amgueddfa mae'n sgwennu lot o llyfre yym yn y gorffennol.

A bod yn onest, mae edrych ar ôl nhw'n ddiddorol iawn, ond ar diwedd dydd y pobl sy'n fwy, sy'n diddori fi fwya yw'r cyn mil, filwyr a'r rhai gath eu garchori achos rhena sy ar storie fwya. Wel Nia, ydi'r dwyrnod wedi bod yn llwyddiant? Ydi, ydi llwyddiant mawr. Mae um, mae'r VIPs wedi gadael a mae jyst y cyn sil, uh, milwyr nawr i gyd yn gorffen i cynno ac yn mwynhau cloncan gyda'i gilydd nawr, so ydy, mae, mae popeth wedi, wedi mynd a mae pob un wedi mwynhau, lot o bobl wedi bod dylan ni yn gweud diolch am y cyfle, felly um, o'r ochr ni ydy, mae popeth wedi mynd yn gret. A wyt ti wedi mwynhau dy ddwrnod? Ydw, ydw, fi'n dwliau'r diwrnod fel hyn le ni jyst yn fysi trwy'r dydd a mae'n well na ateb y ffôn trwy'r dydd, so ydy, ydy, joio mas draw.